Methoden fir ofzehuelen, 1000 verschidde Cremen, déi gutt géint Fale sinn, an e strenge Sportsprogramm fir fit ze bleiwen. D'Schéinheetsindustrie ass e risegt Geschäft an d'Zilgrupp begrenzt sech net méi just op Fraen. Och jonk Männer schéinen ëmmer méi op hiert Ausgesinn opzepassen. Dat spigelt sech a Videoen op de soziale Reseauen erëm aus der sougenanntener Looksmaxing-Zeen. Wat ass dat genee? Wéi ënnerscheet sech dat vun normalen Influencer? Firwat kann et esouguer geféierlech ginn? D'Lea Schwartz huet sech mam Thema Luxmaxxing beschäftegt a beim Shady Church an enger Fuerscherin nogefrot.
An der Communitéit vum Luxmaxxing dréit sech alles ëm d'Ausgesinn. Videoen, déi een op de soziale Reseaue fënnt, ginn Tipps, wéi jonk Männer dat ëmsetze kënnen. D'Wuert Luxmaxing kënnt aus dem Engleschen a setzt sech zesumme vum Wuert Look, also ausgesinn, an dem Affix maxen, also de Maximum raushuelen. Am Prinzip ënnerscheet een tëscht zwee Lager, dem Softmaxing, dorënner fale Methoden, déi eigentlech ganz harmlos, souguer vläicht gesond sinn, fréi schlofe goen, Soine benotzen, vill Sport maachen, allgemeng op säin Ausgesinn an d'Gesondheet oppassen, Beim Hartmaxing geet et ëm méi extrem Methoden, dat kënne Schéinheetsoperatioune sinn, Agrëff mat Filler oder esouguer Beenverlängerungen. Eng komplizéiert Operatioun, bei deem engen d'Schanke gebrach musse ginn, fir duerno nees zesummen ze wuessen. Et gëtt och oft dozou motivéiert, villes alleng doheem ze maachen. Beim sougenannte Bone Smashing soll een ee méi definéiert Gesiicht kréien, andeems ee sech mat engem Géigenstand schléit. Mir froe beim Expert no, wat vun esou Videoen ze halen ass. Den Dokter Assassi ass Schéinheetschirurg zu Lëtzebuerg. Grondsätzlech ass, wann een natierlech vu baussen hier mat Kraaft op enger Schang oder op engem Gelenk einfach Drock ausübt, kann een do eppes veränneren, jo. Mee et ass net empfuelen. Firwat? Well d'Säit ass ee Mikrotraumata an natierlech d'Resultat ass net previsibel. Dat heescht, wann een do op enger Säit oder op der anerer. Dräi mol heihinner klappt an dräi mol op der anerer Säit, da muss dat net d'selwecht Resultat erausginn. Da kann ee sech selwer ganz grouss Asymmetrie kreéieren. Domadder mécht ee sech selwer keng Freed.
Dës Method ass och ënnert LuxMaxen ëmstridden. Mee och déi méi harmlos Methoden halen net dat, wat se verspriechen. Vill selwer ernannte Coachen weise Videoe vu sech, wéi si sech kierperlech verännert hunn, just duerch hir Methoden. soen si. Den Expert kennt awer direkt, dass do Schéinheetsagrëff am Spill musse sinn. Fir duerch déi Knöchelstruktur, d'Schanken déi drënner sinn, déi kann ee just andeem ee se wierklech brécht oder wéi bei enger Zahnspange, dat ee wierklech op Dauer Drock drop ausübt oder en Zuch drop ausübt, kann een déi veränneren. An alles aneschters wéi sou Fettdepoten déi dra sinn, déi kann een operativ entweder bäifügen, Fett mat Lipofilling oder dat Fett eraushuelen. Mee insgesamt vu bausse selwer kënnt een do net hin, gell? Dat ass quasi net méiglech. Och Übunge mat der Zong fir de Kifer ze trainéieren, sinn net effektiv. Esou duuss Methoden, déi brénge grondsätzlech näischt fir d'Morphologie vum Gesiicht ze veränneren. Wann een wierklech de Kënn wëllt no vir bréngen, do ginn et gesiichtschirurgesch Agrëffer, wou een da wierklech d'Schank duerchzeet, de Kënn no vir mécht an da rëm mat Schrauwen a Placke fest mécht. Mee insgesamt sou Übungen, Übungen am Gesiicht sinn ëmmer gutt fir d'Duerchbluddung a fir den Training, mee Dat bréngt awer näischt fir do d'Morphologie vum Gesiicht ze veränneren. Esou ganz éierlech sinn also vill vun deenen Influencer net. Jo, do stellt sech d'Fro, firwat ginn et déi Videoen iwwerhaapt? Am Laf vu menge Recherchen ass mer eppes opgefall, Et ginn och ganz vill Reklammen, dat sief dat vun esou Crèmen oder vun Luxmaxing-Akademien, wou een da ka léieren, selwer déi Methoden unzewenden, oder och esou Apps, déi dech da bewäerten. Alles kascht, dat heescht, et stiechen och Suen derhannert. Mee net just dat.
Mir froe bei der Dokter Catherine Tebaldi no. Si schafft am Culture and Computation Lab op der Uni Lëtzebuerg a beschäftegt sech mat sou Internetphänomener zanter ville Joren. Luxmaxxing gëtt et scho méi laang an huet vill Parallelle mat Beweegungen, déi d'Dokter Tebaldi ënnersicht huet. Ça donne aussi l'image d'un mec très fort, très.

Et là c'est tout bon pour moi. Et schaffen zwou Studentinne vun hir fir hir Masteraarbecht um Thema Luxmaxxing a probéieren erauszefannen, wéi verbreet et zu Lëtzebuerg ass. Aktuell gesäit een et virun allem am engleschsproochege Raum. Den US-Amerikaner Cavicula ass ee vun deene bekanntesten an extreemsten. Esou huet hien an engem Interview eng Kéier behaapt, haart Droge geholl ze hunn, fir ofzehuelen.

Et ass awer d'Intensitéit, mat där de Fokus op där enger Saach läit, déi kritesch ass. D'Liewen ass vill méi komplex a just ee schéint Gesiicht ze hunn, ass net dat eenzegt, wat zielt, och wann sou Videoen dat wëlle vermëttelen.